Менә бу минутлар инде, бигиңгесе көнне бик матур сәхнәдә үзебезнең укучыларыбызны күрдек. Монда инде татар халкы гына түгел, төрле телне белгән, бигиңгесе көнне чын менә ана телендә диеп минде, татар телендә шундый матур спектакльне карарга туры килде, сигез коллективның. Горурланып куйдым, шатланып куйдым. Бер безнең укыган чорларда татар телебезне, үзебезнең телне ничектер бераз гына яшереп тә тора идек, ачыктан сөйләп тә бетерә алмый идек. Аның вакыты шулай булгандыр инде без яшь чакта. Бүгенгесе көндә бөтен условиясе дә бар. Балаларга балаларны уятырга гына кирәк. Аларны бүген ун телдә сөйләргә әйтсәң, алар бер айда ун телдә дә сөйләргә мөмкиннәр. Бу инде безнең яшьләребезнең, укучыларыбызның, үзебезнең балаларның бүген сәләтләрен күрсәтәләр. Менә карап утырдым да горурланып, бик шатланып инде Менә теләгем дә бар, бик иңгисе килми, шуның, шуларның арасыннан бер биш-ун кеше, ун баланы сайлап, менә зур Галиәсгар Камал Тинчуринны сәхнәсенә менгезсәк тә, халык шул кадәр яратып карар иде, чөнки алар бик иңгисе килми, әзер менә үзебезнең артистлар кебек. Алар инде Ренат абый Таҗетдиновның да, Равил абый ны да алмаштырырлык, менә Алар әзер кебек. Аларга инде әз генә ярдәм кирәк. Э, ярдәм инде акча ярдәме түгел, моральный. Аларга көч бирергә дә, э, бераз аларны направление бирсәк, иртәгесе безнең менә зур артистларыбызны алмаштырырлык егетләр, кызлар булып үсәләр. Мин инде монарга ышанып, бүгенгесе көнне караганнан соң ышандым. Э, Менә әйләнеп кайтканда, чөнки безнең республикабыз, республика, Татарстан Республикасы, күп национальный республика инде, үзебезнең телне, татар телен, әни телен, ана теле дип әйтсәк тә була, әни сүзен әйтә торган, ана сүзен әйтә торган телебезне югалтмадык икән, безнең республикабызның перспективы булыр дип ышанам. Бүгенгесе көнне рәхмәтем зур Зиннур Зәйди Искесныярга. Чөнки без аның белән инде берничә ел алдан башлаган идек бу нәрсәне. Башлаган идек. Башлаганда ничектер авыррак та дигән, күп кенә рус балалары да катнашты монда, чуваш та, әзербәйҗан, грузин, әрмән егетләре дә шундый матур итеп татар телендә ул спектакльләрдә карап, үзләренең менә Нацияләрен тагы күтәрделәр, алар бит инде үз телен генә түгел, менә безнең телне дә ничек яратып башкарганнарына без кызыгып куйдык. Мин бүгенгесе көнне телисем килә үзебезнең Татарстан Республиканың җиренә, аның туфрагына, аның халкына Исәнлек, саулык теләп, алдагысы көнне, чөнки бөтен безнең матурлыгыбыз да, рухи байлыгыбыз, эчке байлыгыбыз. И, матур итеп үзебезне телебез аркылы, тышкы кыяфәтегебез, матурлыгыбыз аркылы күрсәтсәк, менә инде республиканың иң зур байлыгы диеп саныйм. Аннары кушылыр инде аның икмәге дә, алтыны да, нефите дә. Беренче Менә человеческий фактор дибез, кеше факторы инде. Халкыбызның матур, исән, көчле, нинди матур егетләребезне күрдек бит инде. Аларны менә күрсәтәсем килә бөтен республика, республика гына түгел, Россия халкына менә бит безнең нинди кызыгырлык, горурланырлык укучыларыбыз, балаларыбыз, яшьләребез булачак. Россиянең гражданнары күрсәтәсе килә горурланып.